Bütün mekteplerde soñki çan yañğıradı. Yaz tatilleri başlandı. Leylâ, elbette, tatillerni Qarbaba bitasınen köyde keçire edi. Er sabası quşlarnıñ ötmesi, qoylarnıñ melevleri ve tavuqlarnıñ qaqıldamaları altında, yüzüm saçağı tübünde sabalıqtan başlana edi. Soñra dostlarınen körüşüvler, ayaqmaşinada kezintiler, tıynaqta yaldamalarnen kün devam ete edi. Enver sportnen oğraşa, Leylânen de körüşe edi. Dostlar nevbetnen de Leylânıñ qarbaba bitasına, de Enverniñ ana-babasına azbar işlerinde yardım ete ediler. Vaqıt keçkeni duyulmay qala edi. Dostlar baqlaçıq aqqında iç laf etmey ediler, amma o ekisiniñ de aqlında edi. Bütün isteklerini kerçekleştirgen soñ o bayağı ağarğan edi, içinde tek bir arzu içün küçü qalğan. Leylânen Enver de soñki arzuları ne olsun dep tüşünmekte ediler. Künlerden bir kün Enver ayaqmaşinanen kelip Leylânı çağırdı. Qızğa mektep yanına barıp, qurucılıq nasıl ketkenini baqmağa teklif etti. On daqqadan dostlar şu yerde ediler. Sıcaq bir kün edi. Balalar urbaları kirlengen işçilerge, qurucılıq malzemelerini ketirip tökken yük maşinaları, sport meydanını tegizlegen buldozerge baqıp toydılar. Ğayretlerge köre, eski mektepleri birinci sentâbrge qadar artıq yañı kibi olacaqqa oşay. Yolçıqtan aylanıp evge taba keteyatqanda, mektep pencereleriniñ birinden yır eşitildi. O, divarlarnı boyalağan boyacınıñ sesi edi. Balalar o dülber qırımtatar yırını soñunace diñlemek içün toqtap qaldılar. Yır bitken soñ boyacınıñ sesi, Eh, bir kün belli yırcı olıp ta, tek divarlarğa degil de, bir çoq diñleyiciler ögünde yırlap olsaydım! dedi. Leylâ, soñki istegimiz ne olacağını artıq bilem, dedi Enver. Nedir aceba? soradı Leylâ, olarnı çoqtan qıynağan bu mesele artıq çezilecegine quvanıp. Qırımda er bir merametli adamnıñ hayırlı istegi kerçek olğanını tilermiz, dedi Enver tantanalı sesnen. Ne dersiñ, baqlaçıqnıñ bu istekke küçü yetermi? Ne qadar aqıllısıñ, Enver! dedi Leylâ. Qırımda böyle baqlaçıqları olmağan ne qadar adam bar! Ömürleri yahşı tarafqa denişmesi içün biraz qısmetleri açılması kerek. Soñ arzumıznı eñ yahşısı bunıñ içün qullanayıq! Balalar ayaqmaşnalarına oturıp, qarbaba bitasınıñ evlerine aşıqtılar. Bağçanıñ eñ uzaq köşesinde saqlanıp, Leylâ baqlaçıqnı çıqardı da, soñki kere onıñ mor ışığına baqıp qaldı. Şimdi soñ istegimni aytsam, o sade baqla olıp qalacaq. Men ise oña öyle bir alışqan edim. Amma napacaqsıñ, hayırlısı olsun! Baqlaçıq da öz aqrabasını, Qalaqay ananıñ bağçasını sağınğandır. Enver Leylânıñ omuzlarından quçaqlap, Aydı, adamlarnı bahtlı et, dostum! dedi. Qırımdaki er merametli insannıñ arzusı kerçekleşkenini isteyim! Titregen sesnen fısıldadı Leylâ baqlaçıqqa. Şu daqqası baqlaçıq oña baqıp turğan balalarnıñ yüzlerini acayip mor ışığınen yarıqlattı. Baqlaçıq bar küçüni sarf etmekte edi. Soñra yavaştan sönip ketti ve Leylânıñ avuçı içinde artıq sade baqla danesi yata edi. Qızçıq baqlaçıqnı kene qutuçıqqa saqladı, çünki onı daa qalaqay anağa qaytarmağa kerek edi. Ertesi künü Leylâ telefon çalğanından uyandı. Selâm, yuqucı! gür davuşnen dedi Enver. Men eñ sevgen futbolcı Eldar Tezciden imzalı futbol topı ve onıñ taqımı oynacaq futbol matçına bilet aldım! Ya o seniñ eñ büyük arzuñ degil edimi, Enver? soradı Leylâ. Seniñ içün pek sevindim, dostum. Seniñ bu hayalını unutmağanı içün baqlaçıqqa pek minnetdarım. Soñra kün devamında de bitası, de qarbabasından güzel haberler eşitildi. Hastalar yahşı ola, yañı oyuncaq, kitap istegen balaçıqlar Beklenilmegen yerden bahşış alalar, mektepte çalışqan boyacı muzıka ansambline davet etilgen, Bitanıñ eñ sevgen sığırı niayet buzavlacaq eken, Qarbaba ise santraç oyunı boyunca köy yarışında ğalebe qazandı. Soñra anası telefon açıp, onıñ eñ büyük arzusı kerçekleşkenini bildirdi, onı ansamblinen beraber yañı turistik merkezine çalışmağa davet eteler, o çeşit tedbirler keçirüvinde mesüliyetli olacaq. Leylâ, demek ki, artıq men ve dostlarım turistlerni tek klassik ve zemaneviy degil de, qırımtatarlarnıñ aneneviy muzıkasınen tanıştıra bilecekmiz, Eyecanlı añlattı anası. Çoqtan hayal etilgen arzu-niyetler kerçek olğanından etraf baht müitinen sarıldı. Ve daa bir şey bar, canım, dedi anası, eñ müim haber! Biz köyge qaytamız, artıq anda yaşacaqmız! Kerçektenmi? eşitkenlerine inanıp olamay edi Leylâ. Kerçekten, aytqanımdayın, biz qaytamız. Köyde artıq öyle güzel mektep olğanda, işim de yaqın olğan soñ, şeerde yaşamağa acet qalmadı. Babañ ise evden çalışıp olur, tek bazı da kerek olğanda şeerge barıp kelir. Şimdiki tehnika vastalarınen öyle de çalışmaq mümkün, toqtamayıp añlataydı anası. Leylâ bu güzel haberlerni diñlep, içinden artıq sevimli köyünde yaşaycağı, er kün sevimli mektebine qatnaycağı, Enver dostunı er kün körecegini tekrar-tekrar tüşünür eken, sevinçi içine sığmay edi. Bir ande Leylâ şunı añladı ki, köyge qaytmaq onıñ eñ büyük arzusı edi ve o kerçek oldı. Baqlaçığım, seni pek sevem! açıq pencerege köterenki sesnen dedi Leylâ.